Rhyme and Reason channel thirtu zawng zawng te la Lisuah Krista hmin chibai kan buk leh vek che u. Psalm reaction kan nei thin a, tun tumai rawih chuanin thupuana hlauhawm te kan rawn riak thung dawng ni. Tuna ka hla rawn sak pawh kha thupuana hla te zing ami ni a. Le thupuana hian eng hla nge awm? Eng vangin nge hla awm bik tih kha a point a kan luh tak tak hmain a topic a kan luh tak tak hmain Mafel min han hrilh leh lawk ta che. Awle, kan hriat theuh angin thupuan hi Johana vanram a hruaia awm a a hmuh a puan chhuahna kha a ni a. I pawimawh ta deuh mai chu i vanrama Pathian hi engtin nge an chawimawi tih kha hriat kha a ni a. Engtin nge chu chu kan hman thei ang kan tih chuan leh kan awm lai hian engtin nge chutiang deuh chuan Pathian hi kan chawimawi ve ang? Tawngtaina ah vana'n tiangin leimin. Rawh se tih te kan han chham a, tin nakinah kal theuh tur angin in ngaithla ila, kan in prepare nan khan tha hrim hrim ta mai a, eh thu pawnah hian hla sawm panga vel a awm a, tun video hian pathum vel kan en anga in zir chhoh kan tum dawn a ni. Rhyme and reason. Engpawh ni se Mah Felan min han zir tir leh bawrh bawrh mai se tiraw, bawrh bawrh hi kan uar bawk a, lo ngaithla bawrh bawrh ula Earphone te ka lo la ul a, a theih phei chuanin input pah te pawh khan a theih vek dawn nia. Awle mah fel le tan teh ang. Ni e, mah masawi ang khan ngaihthlak bawrh bawrh tur a nia. Comment lamah khan sawi tur kan nei pawn lo, type ve bawrh bawrh mai tur ni, kan zir ho dawn a, kan ti ho vek dawn nia. Le, vanah Pathian engtin ngen chawi mawi? Johanan in larna hmu tanga puan chhuah tangin kan zir tur te kan en dawn ni. Kan luh tak tak hmai mam tlem han sawi kual vel tur ka nei a, chu chu Greek mifing Pythagoras-a kha kan hre theuh ang a, Pythagoras theorem te kan tia mathematics-a, mathematics thiam turu deuh mai leh Rome-a an statesman an mifing leh roreltute zingah mi Cicero te khan hei I thil siam zawng zawng mai, creation zawng zawng, planet chi hrang hrang, solar system te leh khawvelah pawh hian rimawi hi khat tlat e an ti a. Hei hi celestial music te an ti a, music of the spear te an ti a. Tin, heti a inhel zawng vel te hian music hi an ti ri dun a ni te an ti a. Chutichuan he universe zawng zawng mai hi music a khat a ngaihna E, an lo nei a, amaherawh chu mihring beng hian a hrethiam vek lem lo va, e, kan ngaithla thiam lo mai ni tiin ngaihdan mumal tak an lo chhep a, e, kei ka pawm zawk tak mai nia, i Edena khanin, Eden huanah khanin Pathianin min siamter khan min din danah hian eng nge ni, music ri reng leh music in min awih reng tur hian, e, leh music duhtu hana kan siam theih tur ang hian min siamin ka ring a, amaherawh chu suala kan tluk khan tiangte hi kan hrethiam ta lo. ni ten kei pawh hian ka pawm dan a nia a kan pawm dan vek a nih loh pawn a interesting hrim hrim a kan zep a tin lehkhabu pakhat Oliver Sacks a nia a ni hi ringtu pawh a ni lem lo a neurologist a nia chu pa ina a lehkhabu zia pakhat musicophilia tia example chi hrang hrang hei music ina mihring thluak Eng nge ni? A luh chilh thuk zia vel a chhuinaah a chanchin pakhat zia ka rilrua cham reng chu Doctor Tony Sikoria tih hi nia, ani pawh hi Doctor tho ania, a hmain music tuihna em em pawh nei lo kha ih eng nge ni track in a deng a, thi chhawngin a awm a, a thlarauin a taksa te chhuahsan hman a ni. Chuan Mara chu van ni a siam in a dam chhuak leh a, an dam chhuak leh kha classical piano hi ngaisang ta em em mai a, hnu ah zir a, a thiam viau nge nge a, tunah hian composer te pawh a ni ve a, a perform ve thin a ni. I a awmzia chu thi chhawng a awm a, khawvel a chhuahsan zeuh a, spiritual realm khami eng nge ni Eng nge vanram kan tih mai maw? Lei lei pawna han kai zeuh khan ih music in a lo chi a piah hman viau a ni, second tlem te chhung ni mah se eh chuan a rawn let leh a khawvela ah music a tui ta viau a, chuta a awmzia nia kan rin tak chu ih eng nge ni hemi spiritual realm ah vanram kan tih mai hi maw? Hei hi harmonious world, rimawi inchawih mawi tak a rik rengna ram a niin kan ring ve tha ngawt a. Tin, thu puanah pawh hetiang zawnga kawhzia te kan zir chho ang a, hei ngaihdante inchen vek lo a, amaherawhah chu ka pawm dan chu enge ni music mawi lutuk in a min chiahpiah rengna hmun a nih hmel a ni spiritual realm kan tih hemi van ram kan tih mai hi maw ole i ka sawi tawng khan fakna hlai thu pawn a chhiar dan a in ang lo a sawm panga chhiar te an awm a sawmhnih pakhat a chhiar te an awm a ama rawh chu tlang lawnin sawm panga hi pawm dan a ni a chuta hla pathum lek chu kan en dawn ni tawi te te in a hmasa bera kan en tur leh a dawta kan en tur hi bungli leh bungnga mi nia a setting a inang a ni awm zia chu hemi fakna hlan sakna hmun hi inang a chutah chuan beram no isua kha lalthut pha thu a chuan meichher pasarih thlarau thianghlim maw eh thupuan kan zir lai hian kan zir tawh a a awm a tin perfect council kan tih perfect representation upa sawmhnih pali puan var sin te kha eh a sir an thu a eh hei hi I pawm dan tlangpuiah chuanin Juda thla sawm pahnih te leh Jentail sawm pahnih te awm zia chu a ring duh zawng zawng hnam tin chi tin i khami representation kim tak mai leh thil nung pali in tia hei hi definition pawh awm a kan luh chel ang a nakinah thil siam zawng zawng representation kim takin hei Isua lalna ram hi chu eng nge ni a dik Topa a democratic topa chuvain representation hi kim takin an awm a ni. Kan khawiin mla kan nei ve lo a maw i chumi te chuan awm ve lo tih kha a awm lo a, a ring duh apiang te kim thapna hmun a ni maw. I chumi hmuna i mi mi zawng zawng hian fakna a ni. Hei hetlaiah hianin kan luhchilh zel anga heng zawng zawng hian Isua'n fak thei a ni. A awmzia chu nichina kan sawi ang khanin i enge Isua thawh lehna kan ṭawngpui a, kan thawh ve leh hunah hianin music te kan thiam uar dawn a ni. Kan music kal vek anga, kan tuipui anga i hei music thiam leh thiam loh chu left brain leh eng nge ni thil reng reng music lo pawh left brain leh right brain kan hman thiam dan a zer hi lo ni mai mai a. Kha kha left brain leh right brain hman thiam lohna in min phuar tawh dawn lo va, i music te kan thiam anga nuam hi kan ti em em dawn tih te pawh lo lang ruak ruak a ni maw tah hian. Chuan lu chho ta zeuh ila a hla hmasa zawk thupuan bung li a awmah khan tute nge faktu kan tih chuan a zai hmasa zawkte kha nichina kan sawi thil siam zawng zawng aiawhte thil nung pali te khan ni ta a ni. Hei hi Isaiah bungruk chang hniha an lang a, Seraphim te tiin tin Ezekiel-a pawh an lang a, tah hian a thil nungte definition hi an ang chiah bawk a ni. I thla paruk an nei a, pahnihin an mit an khuh a, pahnihin an ke a, chuan chu Pathian kha thianghlim lutuk an en ngam lo va. Tin, Mosea pawh i i pheikhawk ka phelh rawh, i dinna i hmun thianghlim a ni tih ang khan kan ke hian Pathian rang hi rap ve thei lo va. I khami nan khan thla pali a ni ta phawt a, pahnih khan an thlawk kual vel a tih te Isaiah kan hmu a. Khang tiang tak khan thil siam te chuan Pathian pawl thei a siam in an awm ta a ni maw? Chuan Enge an fak hla hi, hei hi ropui chho dawn lutuk a ni. An fak lama sa ber chu Lalpa Pathian engkim ti thei a, awmtuah leh awm mek leh lo la awm tura chu hei Alfa leh Omega a nih na maw? Entir nan Pathian hian rawn pian hun emaw, tan hun nei se, tawp tur hun nei se, Pathian ni a tlin lo. Maw a ropuina engkim pawh ti thei lo ang, a then chu ral tial tial anga a ni, a upa tial tial anga an lo pawn a, naupan laite nei anga perfect a ni dawn lo a ni. Tanna nei lo tawp mai Pathian a nih vang hian a perfect tawp a, ih ropui na va belh pawh a tum la maw, a ropui leh zual thei tawh lo, a full mark vek tawh a ni maw. Hetlai tak a Pathian inna kan han hriatchhuah hian hei hmul thi dung nghal a ding nghal sur sur mai tawh rawh, ih famkim ropui lutuk a ih belh tur chuan pawh awm tawh lo, kiam thei lo tur Pathian a nihna han fak ta a ni, a ropui asin chuan a dawt leh A thianghlim, a thianghlim e, thianghlim e, thianghlim e, holy, holy, holy hi Hebrai atang chuan kadosh, kadosh, kadosh a nia. Hebrai ho hian thil an sawi uar dawn hian vawi ngin sawi thin. Isua paw'n truly, truly maw tih tak meuhin, tih tak meuhin ka hrilh a che u a a ti ang khan a nen rawh Mari Mari tih chuan in i ngawi rawh ngawi rawh hei thil enge pawimawh lutuk ka sawi dawn tia Pathian fak nan khan thianghlim thianghlim thianghlim tihna khan vawi thum an sawi ni an uar hle a ni chuan Kadosh hi a awm zia chu hei kan hriat dan tlangpui chuan morally good fel dik famkim thianghlim kan tih chuan enge ni la dik famkim nura thianghlim kan tih pawh la famkim maw khan ti kha kan rilru awm ang a amaherawhchu a awm zepui zawk leh A awmzia pakhatna zawk chu serh hran tihna dah hran tawp engemaw avanga dah hran tawp Pathian hi a hrang tawp a, thil eng maiin a pawlh dal lo tih hriat te hi a ropui zia hi rawn lang a ni. A chhan chu thil inpawlh dal thei seng chuan i hmana Pathian kha a chumi nen chuan a inkawm a inkawm a chumi chu chhun zo te kan ti anga a nih loh pawn hun nena inpawlh a hun ina kai Eng nge ni a phuar mek te kan tih anga a nih loh pawn thil chi hran hran khan a lo va bawh balh theih chuan kan Pathian hi thianghlim lo thuai dawn a ni. Mahse, serh hran hlat, hrang hlak a nihna hian amah hi a ropui zia rawn ti langa chu mawlh chuan sawi a ni maw? Tin, amah zia, amah zia chhun hian hei eng nge ni, Kristian te pawh mi thianghlim te tiin Paul an min address a, chu chu Isua tana serhran te kan lo ni ta, tin hmun thianghlim chu Pathian biakna bik atan dah hran tawp te maw? Ka kha Asia kan lo put ve zeuh zeuh leh khawvela rawn lang ve zeuh zeuh kha lo ni ta a, hei hian Pathian ropui zia kha rawn ti lang ta a ni, tin ngaihnawm leh deuh mai chu chhun leh zanin an chawl ngai lo a ti faktu te kha maw? Hei hi. Ah, an han en thin a Pathian kha, ah, anih lo pawnah bula han awm thin, a ropui lutuk a, fak leh mai Hindu ni. Hei, thil tui lutuk kan ei chuan engtin nge kan tih? Ah, va tui kan tia tawrh a, kan check tlat tlat a, ah, va tui kan tia zawh hnuah ka va ei leh chak. Khang tiang khan Pathian ropui lutuk kha maw? Chek tlawk tlawkin chawl loin an fak tawp mai ni, a ti a ni. Hla kan hmuh leh dawt chiah hi bunga a, ih hetlai hi lo enchiang ta ila maw? A faktu te hi tute maw thilnung pali leh upa sawmhnih leh pali te ni chin a mi te kha tlai hian ngaithla chiang ang aw. An mahni chuan kim takin engtin nge tute nge ni kan tih kha thil siam zawng zawng represent tu te leh hnam zawng zawng represent tu te khan a ring amah ringdu piang represent tu te khan Tingtang leh rangkachak berhbu rimtuia khat keng chauhin a awmzia chu instrument kan play thiam vek dawn a, Vanramah chuan. Maw? Chuan i kha a creativity level kha sang lutuk a, heta kan enthlak zel chuan hla thar a ti. Hnathar chu enge la awm ngai lo hlan phuah tih na maw? I creative level kha sang dawn lutuk a, tin hei music chu tunah chuan sense pakhat chauh kan hmang beng chauh nakinah chuan rim te rawn la awm a la nei tel dawn a ni. Kan sense hei five sense kan nei a kan tia trawk. Khang zawng zawng kha amah hmuhnawm bawk nen a vai khan kan sense zawng zawng hmang khan Pathian hi kan fak tawh dawn a ni. Khatlai khan i ropui chu tunah hian Kan hrethiam pha lo lutuk hi sawi chian a har a maw? Mahse, a a ropui dawn a, i hriatthiam phak bak a niang tih kha lo ring tawp mai rawh. Eh, chuan kan kan hlapui tur chu maw i Beram no min tlantu eh hnena lawmthu sawi mawlh mawlh kha ni tawh mai ni. Thil nuam em em chu mi hnena lawmthu sawi te hi ni. Entir nan eh thil ropui teuh min tihsak a, um, lawmthu sawi ang party ang te kan ti a ni. Kan party dawn Beram no hma ah khan maw Beram no kha Eeh i van ti tha em, ela Lisuka tan Calvary ah ilo thiam maw kan ti anga, eh hetlaiah pawh Good Friday a kan in ngaihtuah puam lai pawn nuam kan ti ve ania trawh, khi tah a phei chuan a bawn dawn lutuk maw? Aw, khatlai kha ropui asin. Awle, a hla tawp berah lut ang aw, ngei hi ka rawn thlan chat nasa chu thupuan bung sawm pakual ang hi. Hallelujah tih tam em em a, a ropui hrim hrim mai a, a context hi han zir vek la kan luh hmain i thupuan bung sawm pasaria khalhla kan hmuh mah chiah khan enge kan hmuh? Babylon kan hmuh, hei hi Setana te Paul khawpui kha a ni. Chutah chuan nawhchi zuar dragon chunga chuangin ro a hrel a, he nawhchi zuar hian le lalte leh leia mite a hip a seduce a, Leia lal ten an at silh tawp a ni maw? Tin, Leia eh sumdawng ten an hausak phah economic power house a ni bawk a, tin eh mi thianghlim te thisen nasa takin a in tih kan hmu bawk a ni. Chu chu awmzia eng nge kan tih chuan, injustice kan hriat zawng zawng hi khawvela rawn lut hi Pathian remruatna ni lo a, Satan-a remruatna a nia, Satan-a'n Khawvela a khawpui chhe ah hian hei injustice zawng zawng hi a rawn chhuak ta a ni. Dik lo taka inrahbehna te maw, tual thahna te, inhngir nghona te, aah, tute emaw tih duh dahna te, tin a hrim hrimin indona te, mihring leh mihring inthahna te hrim hrim te, tin natna kan tih ang chi illness zawng zawng hi injustice vek a ni Pathian hmaah chuan maw. Tin. Eng nge hrehawm tuar in awm em tunah khan in hrehawm tawrhna zawng zawng kha Pathian hma ah chuan injustice vek a ni. Hrehawm tuar tur in min siam lo va, Satan a rawn eng nge ni hei a Babylon khawpui ding atang a rawn chhuak vek a ni. I tin kan ngaihlut em em sum hian min phuar bawk a maw? I khati khan khawvela mite a ngai sa a, mi thianghlim te ti duh dah a, a ti buai vak a ni khawvel hi. Amah erawh chu lawmawm em em chu chutia mi zawng zawng a seduce Karah chuan bung sawm pariatah chu khawpui Bible-a'n chu a chim ta rum rum mai ni maw? A kang a, a ral atangin lawng atangin an en tih te pawh kan hmu ni maw? I a chim ta rum rum mai a, chhe tan a khua khawvela lo din ve a khawpui kha chim rum rum a ni. Chutah tak chuan he hlai hi insa a ni, Hallelujah chorus a ni tawp mai a, hnehna hla a ni. Van ramah hian hnehna hla kan sa char char dawn. Khawhar hla awm tawh lo ang a, tawrhna hla awm tawh lo ang a, i khang kiang zawng zawng kha reh tawng a, hnehna hla kan sa ang a, chin hnehna hla kan sak rual hian enge rawn chhuak ang? Praise ia, Yahweh, Abrahama Pathian, Jakoba Pathian, Isaka Pathian hei hi kan fak char char ta dawn a ni, a awm zia chu hnehtu ni tlat a maw, indona hnehtu pa kha, i enge ni, Pathian ropui lutuk nen khan hnehna hla kan sa tawh dawn ni. I tunah hian lungngaihna tam takin min tuam vel, khawvel hi ngaihtuah le lungngaihna hlir, lungngaihna hlir, khang zawng zawng hnehna hla kha kan sa dawn. I hei hi nia biakina inkhawm a ha leh leh khaw a rawn zin sak leh hunah chuan maw Babylon chim hi ngaihtuah la maw? I hetah khita chengin i sa thei tawh dawn ni. Le, hla pathum kan zer ta tur aw. Inkhaikhawm dawn ang aw. Hla pathum chauh sawm panga dawn atanga kan zir atangte kan hriat tur pakhatnaah rimawi ropui tak philosopher ten Music of the Spear te an lo ti a, an hriat theih chin chen atangin niang a kimin an hrelo nasa. Mahse, ropui lutuk. Tin, creativity level sang lutuk beng chauh ni tawh lo hnar te pawn a feel theih tur in kan zai ho in Pathianin kan fak dawn ni chumi ringawt chhim tur pawh chuan Vanram hi kai a chak awm a ni. Tin, Isua kan chawimawi ang, lawmthu kan hrilh mawlh mawlh ang, i beram no fakin kan par tih dawn a ni, a va han nuam dawn em! Tin, a pahnih hneh, a pathumnaah chuan hnehna hla kan sa ang hei, khawhar la ti ngei ngawi sak te awm tawh dawn lo maw? Tin, hnehna hla hi injustice zawng zawng, racism, a in in hmuh khing baina a, chutiang ang inhnialna tiang zawng zawng reh thuam tawh khan hnehna hla i a palina kan ziah hale leh khawhar a si kan sa tawh dawn ni. A va han ropui em? He Hallelujah chorus sam vek tur hian vanram kai ngei tum ang u, Lal Isua kan pawm vek dawn nia, Pathian i malsawm cheu rawh se.